Re ka be re tsaya from that submission re bona gore ga o be correct. A re ka dira gore re tšee a bereke se a tshwanela le go se dira kgotsa should we petition gore a ntshiwe re batla administrator o maleba ke a leboga. Rre Moloi, tsamaela kwa go Rre Moloi.

Mme kgang ye ga se sa ntlha e tla mo tafoleng, ga se sa ntlha ke tlo e raba. Bagaetšo, re na le mathata a diprintara, ga re na diprintara. Ga ra sokola gore

e e fetišitšwe, yona yeo ya TKLA. Um ra itse gore dingwaga tse di ngwaga e fetileng e act eo e na tsenngwa mo tirišong e le gore e khansela e ne tse le teng e fetišitšwe ke palamente ya south africa ke yone e leng gore

ya re re re tlo tsamagela le act eo re utlwa directive ya bona gore ya reng ka kgang ye ka gore ga gona e le official document e tswang go pušong morago ga kgang ye gante kgatlholo e

ga re diriše tšhelete ya pušo, re a kopa mo bathong ka mabaka a e lego gore a teng. Mabaka a kile ka tlhalosa ke akhaonto gore ke ga šale ke tsena ke kopile gore pušo e mphe um ba e bitsa financial report ka teng ke financials.

Ga di tšewe le magotlo kudu, le tla itse gore magotlo re ka re ngwana a tšeledi. Mme re boleletse pušo gore tla tshwanela gore ya bona maikarabelo ka dilo tse e leng gore di sekanela di itse tsa ditšhelete tsa rona. A ke eme gona ga teng go bagaetso

Ke a leboga, nako e re šiile. Ke tlo fa dintlha tša tša report ya ka. Eh, ke le tsebiše gore report ye ke e balago mo pele e tla mo e feta kwa pušong ke dula le bona fase ka ba bontšha eh gore ke sepela mo kae um ge go na le se ke se kgopelago ka se kgopela gore ba nthuše um ge ba sa nthuše ka nako e ba e nngwe um ya bobedi um re segale go letse ka di-terms of reference dilo tše di lego mo reporteng ye di sepelana le yona mmereko ba itšoke ke Eh, ke no leboge ga ke report anything outside the terms of reference eh le ga le go di terms of reference le tsona ke le wa wa wa wa wa di wa di arogana wa wa di ya ka di pieces ka di pieces gore o bone gore o dira eng

Eh, sixty percent di owner ke bona ba ba ranago station mara ga se ba ka ba ntšha selo mo go yona. Ba re eh, eh, se bona ba se beeleditšego ke tsebo ya bona ya go ya dithelebishene. Eh, eh, e ka mokgwa owe, se nna re se lwelago sa se ya ya, re rile e buše tšhelete ya bakgatle bakgatla ba ba adimilego yona. Eh, e sa le ntwa, eh, eh, bakgatla, a ke re ka May 2021 ke tšwa khote ka yona, a ka kgona go, go tšwelela, maloba ka October, e tšwa khote case ye ya, ya Seaya, e sa tsentšhwe ke nna, e tsentšhwa ke banna ba bangwe ba re ke di-BLM, yo, ke, ke, ke, ke di-lawyer-ra, ke di-agente, ke bo-ramolao. ba ba rego ba thubukanya dithoto tša khamphani ya lena e go e bitšwa gore ke Lecture 703. A ke re Lecture 703 e be e le khamphani ya bakgata e leng gore ka moka dithoto ditšhelete tše di patelwang ke dimaine di thoma kwa go yona di a tsena ke moka yona ya di fetiša di iša mo Traditional Council e bego e re e gona bjale kwa court ka October ka BBLM. Court e ile ya re kore court e dirile sona sela ya go se dira sona ka May 2021. Court e rile Siyaya tšhelete yeo swantšego e patele BBKC. a ye ka trust account eo mara trust account eo ga se tšea account trust account eo ga se tšea account ke ya bona um ke provisional order gore ba la ke eme mo re sa nyoko go bona gore na um tšhelete ya seaya rightly e swantse re e kae Eh ke tšea gore soon e tla boela court case ye mara le nna ke tsentše leina la ka gore ke go thušana le banna ba ba BBLM gore tšhelete ye e sa šetšego ye e sa šetšego ya bakgatla ka re ye nngwe ya yona e sepetše e kgone go ya go di account. Le kwele kgoši a re di account eh magoši a re a nyaka go e a kgopetše gore Ke phuhlame. Bjale, nna, ke sa le mo molaong wa yona, ka re, ke sa le mo molaong. E tla re mohla e fetše mo molaong, ke tšea go se setaba seo ka go tia akhaonte, se, se, se tla ya a, akhaonteng ya bakgatla. Efela nna ke berekela go, go tia akhaonte.

Ga ke sa na matla a mangwe a go a go berekana le yona ntle le gore molao o e bereke. Ka di eight tša kgwedi ye, June, ke kopane le le ba di Hawks ke ba kgopela gore ba phakiše ka case ye ka gore ke kgale yeo e ke se bo rre Sekaale ba rego ga go na progress. Ge nka ba go ya ka nna, nka ba ke šetše e feditše. Bjalo, nna ga ke na matla a dibokse la NPA, mara ke ba file repote, ke ba kgopetše gore ga e sepele. Ke seaya, e tlo khabang seaya le bakgatla ba kgafela Strategic Investment Company. Ke, ke tona di swaranego le tšhelete ya bakgatla ya 99 million. Ya bobedi, um ke Smile Consulting, ke ile ka le botša ka yona um company ye. Motho a bego um mongwa company ye ke ke yena um ke yena motho wa re ke Smile Masipa o ba berekela um BBKC. Ke yola go fiwa twenty million, twenty million ya gore a yo nyakela Bakgatla di-mining rights. Le yona re sepetše le yona batho Bakgatla, e fihlile mo re re tlo e emago DMA ka yona, re nyaka go bona mmereko a o dirilego gore ke ofe wo a dirilego gore a fiwe twenty million. eh, Hawks e kgopetše gore e tla dira selo ba re ke eh, Docket Inquiry, gore Interim Inquiry ya, ya, ya case ye. But se, se, se nna investigation e se hweditšego ke gore mme o Masipa ga a hwetša 20 million e be le mmereki wa bakgatla, o ba berekela bakgatla. Kore ba mo fatetše go dira mmereko wa gagwe. So re letetše report ya mine ya DMR go tloga mowe e tla bonana le di-hawks. Ya boraro makgata e ka go repotela ka yona ye sa le bothata ye ke tšhelete ya seanta this mine ye e o patetšego BKIH. yona e šaletše ke boramolao le khotse um eh, bakgatla ka gore BBKIH ye e bolelago ka yona ba bakgatla ba kgafela investment holding ke ke trust account ye e butšwego ke ke ke ke ke morena pila le group ya gagwe. A se ya ba gagwe, ke ke trust account ya gagwe. That's why e na le bothata bja gore eh e kgone go e kgone go berekega. Mara ke e file bo ramolao ba mmušo eh ha ha ya tla kgona go ka fihla go di Hawks ka gore the Hawks ba nyaka the final report. Ye nngwe ka go putala ka yena makgata e se nago progrese ke a Ruro Lesedi. Ke mmaene wolo o begolo ka mo o butše molete ka mogare ga ga seanta, um o tšea tšhelete o e fa company ba re ke Setlega, le le yona e under forensic and the hawks. Ka gore a re tsebe gore na ba huditše bokae, what we are trying to find out ke gore na Eh, a re rorisheng, e file tshetlega bokae? Ka re, Ye e file go tshetlega ke, ke tšhelete ya bakgatla. Tshetlega, eh, bakgatla, ke ya Morena Kagišo Pila. Eh, ke no hwetša e le ntwa ye, eh, bo Tomo ba e tseba ka re ba ba e ba le yona, ga ke, ga ke e tšea owa. Mara se re se hweditšego, ke gore this man gona bjale wa wa a re roriseng molete wa ba bereka ka go wena o tswalele ba nyaka o muso bjale o muso a ba kgone go hwetša ka gore ga ba kgone go bolela le rena they can't talk to us uh, they want to do it on their own le yona e tla swarane le le forensic ke tšea gore soon e tla ba e hwetša tsela go ya go go the hawks ya mafelelo ye ilego ye bohlokwa ye tšwa ka gare ga report ya commission ke investment ya bakgata ya 926 eh, ka company engwe ba re ke psg le yona e tseleng ya go divorce mara se nka le go tšwa go sona ke gore ka kwa gare ga account ya psg ga gona selo tšhelete ka moka e ke e bolelago mo etswitse kore ka mantšu a mangwe ke go swara makuku a e swanele a se a ya mo le go kgona 99 million ye ga go sana selo ye nngwe ye e lego seleng ya African Hawks ke ya company Shibari ke Resource Finance Advisors ke company ya bakgatla le yone um company ye ba e dirile gore di hlokomele dithuto ka moka tša bakgatla um gore khamphani e dumelelwe go ka hlokomela dithoto goba ke tša morafe goba ke tša mmaene gore ke tša eng e a registerwa ke business ya registerwa um ya tsebiwa ya bereka ka molao wa go hlokomela dithoto. Bjale ya bakgatla ye ga go na mo e registerilwego mose, e fela bakgatla le e patetše 347 million. Mara ga e gona ke gore um sela se bolelago ke monnola a rego um ke ra um morena Segala a rego ga gona progress. Ga gona progress ka gore is very difficult go nyaka dilo tše batho ba di fihlilego, very difficult. Eh, e se gore ga ke dire tiro. Eh, ke nyaka other, other, other uh, agents to help me, like the Hawks, uh, eh, the NPA. Jale, ga ba goga maoto ba sa bereke ka case yaka, eh, ga gona progress e kgolo e tlo jwang. Ye, ke ya dithoto. Ke kgolwa go ka tšona gore nka ba di šetše di le ka gare ga mokotla wa bakgatla. Efela ga di go bakgatla, ga di go sa tlo swara bothata. Bjale a re tsene go Amanda Belt. Amanda Belt e boletše ka yona D533 le maloba ke be ke bolela le bona ka D533. Se ba mputša go swana gore ba re budget ya hlotha. Efela ga ba saena the SLP tšhelete e be e sa hlotha ke Ke ba kgopetše gore ba nngwalele lengwalo ke tle ke tle ke le tliše mo gore lo tsene sefli ba tle mo ba tlo le begela. Le a gopola gore ba ile ba tla mo a bega? Ba ile ba tla mo bo mone ba Mantabela ba tlo bolela gore tsela ya thoma. Ba tloga kwa motseng ba boletše gore tsela ya thoma. Bjale ba re um tšhelete ya shorta ba kgatla mara ke rile ba tle mo nna gore ba ngwalele lengwalo ke tle le lona mo Ke kgone go ba bitša ba yo kopana le pušo le kgoši, re fetše taba e ka re, Bona ba re ba ikemišeditše go dira tsela efela tšhelete ya šotha, ba sa apolaetše head office gore e ba fe additional money. Mara ga ba thome, additional money e tla ba hwetša ba bereka. Akere they were supposed to start ka April. Hei, Bjale ka March ka di 23 re bile le kopano le bona, re tseba gore re prepare gore ka ka ka April ba thoma le kono two months down the line ga se ba thoma ba kgatla mara ke tšea ba tlo thoma bona a bana chance Ye nngwe ya SLT re lwago le yona um ke ya PPC, ke re ke sedibel PPC, PPM. Eh, SLP ya bona nna ga ga ke e tsebe bakgatla ba rile ba tla go kopana le nna le kgoši ka di 17 tša May Ee, ga se a kgonega, CEO, go Overseas mare o tlotlo boa. Ke tšea gore a boa ka July re tla kopana le, le yona ka, ka yona. Ente ya mafelelo ya, ya, eh, PPM ke ya Director. Eh. Re sa letetše gore ba appointe director ye e kgethilwego ke rena, e sego ba ba lego gona kwa, ka re bana bao ba le gona ba tšwile, a ke re ba ba sa reportego bo motho, so ba tšwile ba kgatla. Um ye nngwe ye bohlokwa ye le hlokago go e tseba ke ya small scale miners ba kwa moalogane batho ba Ee, ke kgale ba thomile, re kopana le bona gantši, re ba kgopela gore ba patele rent ya, ya lefase. They've been very difficult, mara maloba ge re kopana ba dumetše go ka signa lease agreement and ba rile go rena, From July, each miner miner kwa o tla patela 30,000 rand. And this 30,000 rand will be there for six months, after six months re tla e reaping. Ke tšea gore ge ke tlo reporta mo ka August ke tla ba ke reporta gore go tsene bokae ka go tea account. Mara re tla e hlokomela gore ka kwa go tea account ga gona motho a e kgomago. So that is the issue ya Maarogane, small, small scale miners, ba, ba thomile ba bereka, there is only one yo a bego a tlo gona ba ga signa kontraka ya di-equipments, o tla thoma in the next week, I think, eh, Koshana,

Tshipi e le a tseba le re lwana le yona ka gore e thubile lefase la bakgadi. Ke tšea gore e ya Tshipi e re tla ba ra felela kgote ka yona ka gore they continue go dira tiro le go tšea lefase le e sego la bona. Mara the main one ye e le go tlhoba boroko gona jwale department ya agriculture. e aprovile 74 million ye e rilego e tla bereka through cpa cpa e identify di-projects um bona ba tla e fanda cpa e nyaka cash e re no the whole 74 million a e ke mo go rena nna re tla e berekiša that's where e start ya 74 million. Ke no tšea gore um Department of Agriculture will stay with this money until go na le agreement between bakgatla, ga bakgatla ba owner CPA. If CPA e nyaka go itirela molago, then re ka se ke ra dumela. So this 74 million e sa dutše kua um Department of Agriculture. mara e senya nako ka gore nka ba e le mo e, e, e, e bereka eh, dinyakwa tša bahlahli ke no tšea kgolo yona in the next meeting re tla ba re tseba gore na progress ya yona eh, e kae

Ka 2017 kontraka ya bona e fedile. We ask them gore na 1000 e ba ba ntse ba e patela kae nna se ba ba mpotsa seo ke bile le di-meeting le bona um makganyana um ka 2021 um le part ya early 2022 Mara se ba se nyakago, ba nyaka lefase le tla ba kgatla for 30 years ka 1000 rand. Eh, re ba boditše gore re ba boditše gore e ka sa kgonege, we must look at it. Eh, re re re dire eh eh market related rent gore ba kgatla batho ba bumele. Se se botse ka yona ke gore bo kgoši ba ntši ba kopana le bona and this one eh e tla tla e re thuša ka all what we want here ke gore go signiwe this agreement ka re ka already there is agreement ya 30 years eo mara ka market related rent ba na le mabaka a bona gore ba e ba patala one thousand rand ba na le mabaka a bona gore bona ba ntšhitše tšhelete a front mara yo wa se molato wa bakgatla yo ke molato wa bona um ga ba e ba etšee mo ba etšhitšego gona Ye nngwe ke ke ye Kgoši ya Logantša e bolela le last time ya access to the, the offices le tše eh, re segalaga ga re re yeng kwa re re olwa le bona ba ba kgatla position ya yona ke gore e kwa khotsa

Jwale se nna ke se kgopela go lena bakgatla le kgono ke be ke kgopela ka mokgwa o go na le go gongwe mo dilo ke nagana gore re re ka thušana ya mathomo ke ya amanda, amanda belt gore resolution e re kgopela go gore A re tlogele Amanda Belt a tle mo a tlo re hlalosetša gore na Progress e swere ke eng. Mohlomongwe e ka, e ka, e ka re tswela mohola. Um, ya bobedi ye ke, ke, ke e kgopelago ke ya gore ka, ka CPA Ga e le gore re a kwalelana, eh, a re yeng kgotha re, re, re be le karogano e botse eh, le mellwane go rena le CTA. Di-account Ke kopane le le HOD ka di 12 tša pele. Ke mmoditše bothata bja T account. Eh, o rile o tla e lebelela. Ke tšea gore in the next meeting eh, o tla kgona go bolela kgoši gore re kgone go berekiša tšhelete ya ya T account. The first thing ya Seakhang ke e kgopetšego ke gore ntlo ya kgoši e swele baitšhupili ba kgale, a ke le a gopola? Kgoši a ana ntlo, ke rile tšhelete e loka mohuti ya account a e tšwe e lokiše ntlo ya kgoši, kgoši a kgone go dula kwa ntlong, a kgone go berekela kwa ntlong. Le yona ke jalo ka o ka sa fitlha mo re tla ba re na le progress ya gore eh, di account

Eh, access to the office e lokile e re tla bona gore na kgote e reng motima smelta ke kgopela morafe o nthuše ka resolution ya gore um eh, ge re engage le motima morafe o nyaka gore Mortimer Smelt e patele market related rent e sego 1000 kgatla a le ka ntumelela ka resolution eo ya ya ya Mortimer Smelter ya gore ga re ya kopana next time re ba botse gore ke se ke ntse go ba botse ke tle ke ke swere resolution ya lena gore eh re nyaka market related rent mo mo lento le senyego. Ya, bakgatla ke ke report ya ka e ke fa go yona ka go kopana eh ya mafelelo e ka no wena ge me ke le botšago ka yona ke re ke DBLM Eh, bakeno le fa kopana ba yona ke tlo tšea two minutes fela go le tlhalosetse ka yona feme ya dirandi bo ramolao ba ba tlile ka ge ka 2018 ge lena le le kwa air eh, commissioneng ba bangwe ba lena ba kgatla le ile la decide gore le liquidator Go le hlola lanya, go le laga bohlatse, Stuart um Lecture 703. A ke re Lecture 703 ke yona di-shelf tša go topa dino ya ne ibo tsena ka yona. E bjale baba ba re ra e liquidata ra e ra e thunkanya gore ge komišene e fetša e ka se ke ya hwetša mohlala ka Lecture 703. Kganthe go um ba e bolaile.

Bjale, ge kgwedi e fetše, ya ba yona e tloga e yo appointa le Bolita ya yona, e sego yo batla go le ena. Ba bao ba tlile le motho wa bona, ba re, Le Bolita wa rena šo, ee, a tšwele pele. Khote ya re, No, re tla le fa wa rena. Wa rena wa khote ke yena a dirilego molato bjale, ka gore yena a a tsebe dipolotiki tša mo, o bereka ka molao. That's why bona dictator ba appointile bo ramolao ba ba re go DBLM go mo thuša go tšamanya ka ditšhelete tša lecture se wena o tsere go di išitše kae. Ke mo ba kopanago le nna ge ke elwa le seaya le bona ba re gape go tšhelete ya 99 million e tšwa lecture se wena o tsere ke mo kopanago le banna ba.

Ee, Kgoši, tla ke reale ke gore ke re gone yanong re ntse re le busy ra roropa Kgoši re rulaganya balemi. Re rulagana balemi mo dikomiting tsa dikgosana go ya ka metse ka ge e ntse e le 32 mme fela re tsamaya ka pace le nngwe ko e leng gore mo go setse go beilwe dikgosana teng re ye ko teng ro rulaganya what you call an agricultural support unit.

Re se ke ra etsa special day ka ntlha ga re na madi a meebake. And-e di special day di yo tla ko di commodity association groups, ka gore foo re tle be re rwala batho go tloga from one class. Akere mo metseng ya rona e le thirty two gongwe ro nna le cluster tse nne.